Rojekî du heb qijik li ser guliyê darekî ji xwe re hêlîn çêkirin û li wir dest bi jiyanê kirin. Demekî dirêj li ser wê darê qonax girtin, ser û dilê wan rehet, ne zik êş û ne dil êş li dora wan hebû. Heta rojekî Gore me'rekî nebixêr ket binê koka darê û di wir dabû cînarê wan. Mane di dinyayê de rehetî tine. Tê gotin cînarê pîs xanî dide firotinê. Ev her du qijik ji tirsa wî gore me'rî neçar man û ketin heyra parêstina canê xwe. Êdî wekî hercar nikaribûn dev ji hêlîna xwe berdin, di nav bax û bostanê gundiya de bifirin û genimê wan bidin hev. Ji ber ku qeweta wan li hênber wî koremerî tune bû, rabûn alîkarî ji hinek ajalê din xwestin. Xezal û Kîwroş û Tîtiyê Reben hatin hawariya her du qijika lê ji wan re gotin haya xwe ji xwe bînin, em jî nikarin li hênber vî merî tiştekî ji bona we bikin. Di wan rojan de qijika mê qûp dikeve. û sê heb hêk di hêlîna xwe de dihêle. Piştî çendekî ev her sê hêk dişkên û sê heb çîçek ji navê derdikevin. Her du qijik ji bona têrkirina zikê wan bêçare man û firiyan çûn ji wan re xwar nebînin. Goremer hema hêdî hêdî ji qula xwe derket û bi alê wan çîçkê re bin va hilkişiya jorê. Hema ji nişka ve devê xwe avêt wan û bi dilçûnekî mezin Her sê çîçik xwarin û xweş darê berda xwarê. Wey ne afiyet be. Di nav mirovan de jî hinek cînarê mîna vî koremerî hene. Çavê wan tim û daîm li xerabiyê digere. Heke cînarê wey wisa hebin şîreta min li we ev e. Kursî, mase, qinape, xaliyê li erdê, beroşa li ser agir, çakîtê bi dîwar ve daleqandî, pisîka li devê derî, Xaniyê xwe û tevlî eşyayê di nav de tevî ji wan re bihêlin û birevin. Bawer bikin ev ji bona we çêtir e. Em werin ser çîroka xwe. Piştî mehr ev her du çîçik xwarin û ket qula bin qurmê darê, ev her du qijik zivirîn hatin hêlîna xwe ji xeynî hinek pirtika û qaşilê hêkê şikestî pê ve tiştek nedîtin. Fêm kirin ku mer her sê çîçik xwarine û agir berdaye hi nav û dilê wan. Qijika me ji kerba çîçikê xwe bêhiş bû û giriya, dilê wê tijî bû derd û xem. Ji hêrsa rabû çû herê heyfa wan hildi. Çend heb ajalê daristanê civandin bi wan re şêwir kir. Got ka rêyekî nîşanî min bidin, ez dikarim çawa heyfa xwe ji vî merî bistînim. Ajala jê re gotin, Tu bixwazî here bar rovî, di vî warî de mamosteyê me ew e û xwediyê fen û fetlaye ew ê rêyekî nîşanî te bide. Qijik hat bar rovî, tiştê hatî serê wî tev jê ra got û li hêviya biryara wî ma. Rovî lehzekî kûr fikirî û serê xwe hilda jê ra wisa got, Ku here nêzîkî qesra paşa golekî avê heye. Ew gol ciyê soberiya qîz û jinê padîşah in. Bi niklê xwe gerdena stûyê qîza wî birevîne û li hewa bisekine. Carna here û dîsa bisekine. Ji bo leşkerê padîşa li peyta baz din da ku gerdena wêj te bistînin. Bi vî awayî here heta ciyê wî kore merî û gerdena zêr li ber çavê wan leşkera berde qula mer û bifre here. Dema werin gerdenê bibin wê mer bibînin. Ti vê gotina min tenê bi cî bîne bes e. û tê bi çavê xwe bibînî ku jiddiya wî merî re nexêr e. Qijikê ev fikrê han pir eciband. Rabû çû ber golê dît wa qîza padîşah di nav avê de soberiyê dike û gerdena xwe daniye ser cila û li ber tavê dibiriqîne. Hema ew gerden hilda û firiya. Qîza padîşah bi dengekî bilind da ber qîra Leşkerê padîşa bi çifta ketin pey gerdena di devê qijikê de heta gihiştin nêzîkî mehr. Qijikê li ber çavê leşkera gerdena zêr berda qula mehr û çû. Dema leşker hatin gerdenê bibin, mehr li ber çavê wan ket, hema bi dara di ciyê wî de nehiştin sirê xwe ji ber xwe rakir. Bi derbê dijwar lê xistin lê xistin heta tayîna wî ji wir rakirin. Gelî birana hûn dikarin ji vê çîrokê dersekî wisa derxînin. Mîna vî kore merî zordestiye li tu kesî nekin. Bi taybetî keysê li cînarê xwe neynin. û xesaretê nedin wan. Ji bîr nekin, çerxa felekê daîm ji bo we rast nagere. Carna bayê dijwar wê çerxeyê çep dizivirîn, haya xwe ji xwe bînin. Û hûn li hênber dijminên xwe mîna qijika çiqas bêqewet bin, dîsa jî hûn dikarin bi hiş û eqlê xwe bi ser bikevin. Lê belê di her kar û kiryarê xwe de şêwirê bikin. Lewra Ew kesê şêwrê bike tucar poşman nabe û di demek nêz de wê bigije meqsed û mirazên xwe. Ez bawerim ev gotin bi wateyek veşartî gihişt ciyê xwe de bimînin di xweşiyê de.